Күнү доҕотторо, оттон бүгүн манна кэлэн олороҕут. Оччолорго өрөспүүбүлүкэтин норуоттарын бастакы спортивнай оонньууларын Уус Алдан оройуонун киинигэр Бороҕоҥҥо ыытарга учууталлара, спорт ветераннара, ыҥырыылаахтар тоҕу уон киһи кыттыыны ылбыт. Саха тэрээһин хардыыларын, оонньууларын ыытыы араас өрүттээх боппуруостарыгар, республика таһымыгар саҕаламмыт кэпсэтиилэр тустарынан иһитиннэрии солбуйааччы Иван Иванович Колодезников оҥорбут. Салгыы улуус баһылык сүүмэрдиир үлэ хайдах саҕаламмытын туһунан Нэһилиэктэри кытта үлэҕэ отдел салайааччыта Оонньуу хардыылар тустарынан, Оонньуулары транспорынан хааччыйыы комиссиятын бэрэссэдээтэлэ Константин Дьун норуот өйүттэн санаатыттан сүппэккэ уос номоҕор ахтыллар.

муниципальнай многофункциональнай спортивно-оздоровительный комплекстер ол эбэтэр биһиэхэ ити тойон мөрү дуарыга культура дуарыга это үстэх оттон спортивнай дуарыспыт почти аҕыс тыынча квадратный метрдээх болар үрдүк олох улахан эригэр бастатытын тутулар улахан объектен 200 метрэ круговой беговой дорожкалаах

уонна стадиоммут буланнар уоннаттан спорт араас хайысхатын тренердэрэ функционердара үлэлии арнайытыннар тула турар тустуу саалыгар ыытыллыахтара тойон мүрү атынан баһара болос никифора күлүмнүүр культура дыбарыһыгар чараң майалас тулуна спорт саалыларыгар бороҥго турар хоккей куордугар уонна сырдаахтааҕы строковой волейболга түһэрэргэ уопсайа отут объегынан Сүлбэккэ учреждение салалтата анал хамыыһыйанан үлэлэннэр бүгүн ремонт үлэлэрин техникалары бүгүн былааннаахтык ыытаннар кэлэннэр дьону бу спортсменнары уонна тренердeri орун таһынан ыалдьыттары аһатар улуустар представителлэрэ бу күннэргэ саҥа дьыл инниттэн кэнниттэн кэлэктэннэр олорор сирдэрин көрөннөр

бэйэбит чулуу дьоммутун умнумахайын уонна ити Афанасий титигэринэн биири өйдөөбүтүм ити инньэ тэригэр бу салда мин сахайга батыһдыбыты ураты түмсүүлээх наада боллаҕынан наһаа ыалдьытымса ону рыйахпытын наада биһиги билигин биһигини туох дииллэрэ тэбин атын сирдэр наада танахтар уусалданна биһиги мээнэ аһыллыбаппыт эрээри Дууһабытын сүрэхпитин астахпына, бары улуустартан итэҕэһэ буолар. Дьонон дууһабыт сүрэҕин аһыннын туһугар бу ыччат оҕолоро барыларын ити хараҕым да мөлтөх буолан көрөн да билбэппин быһык биһиги уус алданнар диэн ити киһиргээһин буолбатах мин уус алдаммын диэн эр киһи эркинэн хааммынан ол түрэр улууһугар ыалдьар оннук курдук билигин бу ыччаттар көрдөрдүлэр кэнэҕэс биһир бу кимнэһэ хаалар буолта. Тэтимнэ уонна алгыыбын бары биир болуон Уус Алдаҥа. Биһиги Уус Алдаҥаһыган хоһааннаатыгыта да аһаастыгын. Нэһилиэктээхтэн кини дүксүн кинде танда инде. Онтон куоракка кэлэн баран үөрэ көрсө Уус Алдан нэрэ төрүт манна туох уох тиһи курбуһахын бу туохын

иһэлуспут кэнийэ бороҕоҥҥо буолбуттара. Ол онно үлэлээбит, салайбыт ол кэмнээх алаяччыларбыт, тэрийээччилэрбит, оннуттан онно кыттыбыт спортсменнар бааллар бу бүгүҥҥү тэрээһиҥҥэ. Ону ахта санаан астахха мин онно паакелламаппытым. Биһиги улууспут тоҕон тылларга бэйэҕит бары билэҕит ыарахан кэмнэритэ хаччыдара Россия били хаамай ылан тоҕунан олорор кэмнэрэ диэххэ онно улахан тэрээһиҥҥэ үрдүк таһымнаахтык тэриллэн барбыта күрэхтэһии Конасино Шишмега алтан чулан олорор кэмигэр Томин онно үбэ биир хастаах этим ол иһин тэрээһиннэргэ кыттыыппын өйдөөппүн биһинаар спортсменнарга күрэхтэһэр этибит Мин бэйэм онно күрэхтэспэтэҕим. Только ол хаҕана арыйатын буоларда. Көҥүл тустубат. Чуорга хорох күрэхтэһиилэр эрдэ буолалларда. Билигин холобур спорткиадаҕа барда күрэхтэһии барта биһиргэ буолар буоллаҕына, оччолорго бастакы иккис оонньуулар иһин хорох кыһын, тустуу кыһын буоларда. Хайыһар баар этэ, устатын көрүнэр буолар этэ. Ол барыта эрдэ буолбута. Онно биһиттэн усалланнар. Мин бэйэм иккис буолан турар. Ахан тустууга хамаандабыт бастаабыта. Маамай көмүһүттэр кэмнэрбитинэн. Оттон уопсай тугу ылан көрдөххө, баар тэрээһин ылан көрдөххө, ити тэрээһиҥҥэ туох баар биһи муспут нэһилиэктэрэ бара кыттыбыттара. Ол курдук, ол мин тандабаларым аатынан Өйдүүбүн Тандаттан эмиэ. Танда дьоно барыта кыттыбыттарын иннинэ. Ити холобур Олимпийскай деревья тутуутугар убайдарым Танда дьонноро кэлэннэр эмиэ түөрт биэс да дьону туппуттарын өйдүүбүн. Сол туттаан улууспут араас бурбуһахтаах, сыырдаахтаах. Ол таһынан ити открытияҕа айан дьоммут баран өрүттэрэ кыттыбыттара улуус хас да нэһилиэгиттэн киһи атынан аттарын аҕала аҕалала тэрээһин открытие Бартачума этиһэ ааспытын Оттон Пакел Алматыытын ылан көрдөхө достойнай киһи дьиҥэр элбэх элбэх Мин тоҕом игин талбыттар мин билбэппин, оттон тэрийээччилэр анаабыттар буолар.

Дьон-сэргэ оччотооҕутан ыстадион, хаҥас ыстадион тутуллубута тоҕус толору киһи этэ. Иһинэн таһынан барытынан аты эргиэн, ыстадион толору тэнэр эмиэ тэрээһиннэр мөҕүллэ тураллар этэ. Оттон открытияҕа Найдүмэн ыстадион тоҕус толору киһи этэ. Оннуттан миэхэ кимнээх аҕаны туттарбыттар. Били, өссө мин соҕотох сүүрбэтэҕим онно Егор Хлопков Европа аан дойду передела ураты чемпиона эдэрдэргэ кини баар этэ. Онно хайыһардьыт тетя баар этэ. Кини буоламмыт үһүөн сүүрүппүт кинилэр миигин араллаабыттара диэхаппыт. Онтон үөһэ таххан уматан бар

боппуруос эрдэттэн суруллубут дигинэ депутаттар иһитиннэрии Чурапчы Ким Артур Боруоҥҥа эрдэлиин тутуллубат. Бу эрэн балаҕаны таар толкуйдаһаны спортный серсота элбэҕэ биир спортивный Оттон ис туругуна көтөхүнэ спартакиаданы туохтаах. Мандары хиннэр национальный көрүллэр

барыларын кыбытан турар уонна национальнай эрэ көрүҥнэр буолбатах. Ол быһыыр национальнайдар эмиэ бааллар. Онтон кэлин бу куоракка киирэн баран ат сүүрүүтүн манны спортивнай оонньууга киллэриэхидиэх хастардан тылыттар. Билигин тааҕыллар уратыттан да көрүллэр

киһи дойдугар ирдэҕэ, биир дойдугар уонна искирэлэнэрэ. Онон итэҕэйии, эрэйии уонна дьон түмсүүтэ хаһанар. Тугу да гын, ол гынан баран дьон эйэҕэс санаата уонна дулуруа хай да тирэһин

Онтон биһи дьоммут-сэргэбит туһунан мин олус үтүө санаалаахпын. Дойдум дьонум. Ону хатаан боппуруон турандахпытына дьоммут ылыннахтарына үрдүк тэрээһиннээхтик бүгүн ылырык-ылырыгыттан улахан түмсүүлээх уонна эйэҕэс сыһыаннаах дьоммут кэллилэр. Улуус төрүппүтүттэн Ногой тойук Кини да атаастаабата, халаабата-хапалаабата, үтүө-санаан иһитиитин, өрүүтүн. Тэрээһин үлэтэ ону көрдөрү даҕаны уонна оннук буолуо даҕаны диэн пока Михаил Васильевич бүгүҥҥү тэрээһиннэр тустарына Оттон бүгүн куҥ тутар хүрбэ ортопедыгар Дьокуускай куоракка Уус Алдан улууһугар быйыл ахсыс саха норуоттарын спортивнай оонньуулара ыытыллыахтаах. Онуттан оонньуубут от ыйын төрдүс күнүттэн аҕалыныахтаах. Оруобуна от ыйын төрдүс күнүгэр дылы сүүс күн хаалла бүгүҥҥэттэн куҥ тутар хүрбэ алта күнү. Ол күнүнэн бүгүн Дьокуускай куоракка олорор биир дьылаахтарбытын кытары көрсүһүүлэр буола тураллар. Харсыарда уон биир чаастан профсоюзтар дьиэлэригэр биһиги Туган алтаһылааҕы бастакы Саха Республикатын норуоттан спортивнай оонньуутун ыыппыт биир дойдулаахтарбытын ыытыспыт биир дойдулаахтарбытын кытары көрсүһүү төгүрүк остуол ыытылынна. Уонна оттон бүгүн бу Дьокуускай куоракка олорор араас тэрилтэлэргэ үлэлиир, хамныыр биир дойдулаахтарбытын кытары көрсүһүү буолар. Уонна киһи эттэ чаастан Марс уонна Сергей Расторгуевтар ааттарынан государственнай сиркаҕа биир дойдулаахтарбыт кэнсиэрдэрэ түмэр күн диэн ыытылыахтаах. Кини программатын эрэппит куту буолла. Ханаа бэстиитейин буолбутун туһунан. Тоҕуан алта сыллааҕы бастыгы спортивный оонньуулары ыытыспыт биир дойдулаахтарбыт манна санаа үллэстиитэ ыытылынна. Бээлэрэ элбэх сүбэлэрин, амаларын саҥа хайысхаларга туохха болҕомто урукка наадатын аһаҕастык кэпсэтиилэр буоллулар уоннаттан бу ыытыллыахтаах оонньууларга бэйэлэриттэн эмиэ туох үлэлэр хамнастар ыытылла туолалларын билистилэр. Үс хонук иннинэ бу Ил Түмэн заалагар муһуннубут. Бука барар бэйэ-өйөбүттэн эҕэрдэлэһэн көрүөхпүт. Көстөр саха бөдөҥ общественнай деятеллэрбин ааттарынан сураҕырбыт. Ол курдук, тойон инникини өр көрбүт бөлүһүөк саха саарына Сэһэн Адьдьакыап бэйэни салайынныыны тоҕус сүүрбэһис үйэлэр кирбиилэригэр саха интеллигенциятын лидера Баһылай Никипэрэ күлүмнүүр. Кус быһый, ат бөҕө дьонтон төрүттээх, Майаҕатта бэрт хара, мас, Уус Алдан дьоно-сэргэтэ бу сайын от ыйыгар Спорт Улахан-Абыт республикатын ахс норуоттарын ахсыс спортивнай оонньууларын Добун түһүлгэтэ төрүттэнэрэ оруобутугар бу бэҕэһээ эрэ саха көрдөрөр-иһитиннэрэр хампаанньа каналынан саҥа күҥҥэ Усть-Рожденский улус, образованный в далеком 1930 году, находится в центральной Якутии на Онон бүгүнэ туһанан мин Александр Николаевич Улханпу уопсай хамсааһыҥҥа үлэбитигэр хамнаспыт ыарыыта тиитигэр куус көмө буолан дьарыгар этиэхпин баара. Инник уонна улууска дирекция тэриллэн турар, именно оонньууну ыытыыга, халайыыга, ол иһигэр он үс анал комиссиялар бааллар, бары хайысханан барытынан. Анан эбии үөрэхтээһин кииннэрэ техникаларын саҥардыы буолла уонна бу аһыырга сэрбэх иһит, хомуос, туттар тэл удобствотын оҥорорго туалет душ уонна да атын киһи күннээҕи туттар объектарын спорттары көрүҥэр усалданар суох ииһи алыбыт курьем буолар. Онон

Сергей Васильевич Рахатуевич. Бүгүн бүгүн манна мустубут доҕоттор, уу сылдан олохтоохторо, буорат олохтоохторо, уонна уу сылбайга буолуохтаах ахсын спортивнай оонньууларбыт буолаллара сүүс хорун хаалбытынан итинник истинник өрө таһаарыылаахтык

работаю на тренинге постоянно кылгастык кэпсээрэр сирсириз матылда бүгүн Лиаха Дьокуускай куоракка Улус Алдан улууһун күннэрэ буола тураллар итинэн турар бу оонньугут саҕаланы оробун олох курдук сүүстүн хаалбытыгар ананаллар эбиэт иннинэ биһиги анал пятницаҕа улур анал министерстволар кытта үлэттэн саҕаламмыта бүгүн субуотаҕа сыардатан биир дойдулаахтарбытын биир землячестволары уонна бастан туран тыынча тоҕус сүүс тоҕуон алта сыллаах оонньууну тэрийсибит, ыыппыт, улууспут салайааччыларын кытта төгүрүк остуол үтүө көрсүһүү буолла. Онтон Ил Түмэн дьиэтигэр бу Дьокуускай куоракка араас эйгэҕэ, министерстволарга, тэрилтэлэргэ урбаанньытынан үлэлии хамсыы сылдьар биир дойдулаахтарбытын кытта чопчу хайысхаҕа көсөн сүбэлэстибит уонна отон түбүктүүр тиээбит бу сирка дьиэтигэр буола турар бу Сергей Васильевич Ростовгова биһиги оонньуубут аһыллыытын сүрүн режиссера биллэн турар бу иккис сүрүн түмээхпит билэрбит курдук биһиги оонньуу саҕаланыа тыһынча күн баар диэн эмиэ түмэр күн диэн хас биирдии нэһилиэгинэн ыытыллыбыта бу мероприятие эмиэ хас биирдии нэһилиэккэ барда. Оттон сүрүн сыала-соруга диэн дьон эһэргэни хат өссө тириннэрии, өйөбүллээх, түмсүүлээх, эйэлээх буолан бу уустуктар быыһык да кэмнэргэ улахан үтүө оонньууну тэрийэхтээхпит диэн турабын. Биллэн турар, Уус Алдаҥҥа хаамай тэрээһин боппуруостарыгар биир сүрүн боппуруосту бириэмэ этэ. Үс сыл лаахпыт, үс сыл кэмигэр ол пандемия турбута бу бүгүҥҥү быһыы-майгы Санкция сыана хамсааһына куруук кэлэн иһэр. Ол эрээри биһиги бастан турар дьоҥҥо, эһэргэҕэ спорт, культура, эйэ, доҕордоһуу бырааһынньыгын бэлэхтиэхтээхпит диэн хоһунан үлэлии хамсыы сылдьабыт. Онон саамай эрэнэрим дьэ мин биир дойдулаахтарбар Усолдон мууһун дьонугар сэргэтигэр былыргаттан төрүт өбүгэлэрбит саҕаттан ханнык да кэмнэргэ биһиги куруук инники көрөн үтүөнү эрэ түстээн үлэлээх хамсаан кэлбиппит. Ону барытын эмиэ дьоммут сэргэбит бүрүнэр бүгүн күннээххэ түмсэн

Мин бүгүн күннээххэ эһиги кэлэн мусулбутугар улаханнык махтанабын. Биһиги бу оонньууга бэриллэммиппит үс сыл буолла. Биллэн турар, төрүт-өбүгэрин саҕаттан биһи улуу дьоннорбутугар даҕаны дойдуга учууталлар махталлаах оонньууга даҕаны саамай уустук быһыт кэмнэргэ түбэһэн ыытыллар буолар.

Ахсыс спортивнай оонньууларыгар кэлген председателэ Сергей Васильевич Местников уонна сопредседателэ, биһиги улууспут депутата Александр Николаевич Жуков аатырыттан эмиэ бүгүҥҥү кэһэнэн барҕа махтал уонна эҕэрдэ тылларын тиэрдэбит. Күндү биир дойдулаахтарым, куруук эйэлээх буолуохха, эйгэлээх буолуохха, эркиннээх ыалдьыахха, өйдөһөн, өйөһөн, кэлэр кэскилгэ туһугар түмэн, киирсэн иһиэххэ, куруук ситиһиилээх буолуохха, күндү биир дойдулаахтарым сүүс күнүнэн биһиги кыайыахха, хотуохха, өрөгөйдүөххэ диэн этэбин.